rimwe gwenzi ratichange tichitaura nezvaro nhasi ndeiriri iri gwenzi iri ndakambotaura nezvaro gore rapera asi rakagenerata interest yakawanda zvakanyanya vanhu vakaratidza kurifarira vanhu vakaratidza kuda kuziva nezvaro zvakanyanya sangana ngoti regai ndiridzokorore Kuitira kuneavo vachangoti bata muchirongwa chino ichi, um, gwenzi randinaro nhasi iri rinonzi garden rue. E, rinowanzotengeswa richinzi iro murumanyoka kana kuti mudzinga nyoka nekuti rine munhuwi warinaro rinonhuwa zvakanyanya zvinonzi izvo munhuwi iwowu ndoo unodzinga nyoka. E, panyoka zvangu handizivi asi ini chandakaona charinoshanda mukange muri kutambudzika nemosquito mukangoritora mukangorityora tyora zvishoma mukariisa mumba mamuri kurara kana kuti mumba mamugere rinodzinga mosquito nekuti rine mweya sa mukaramba muchingoritsukuta tsukuta rinodzinga mosquito saka its a good um, repellent uh, Gwenzi iro riri zvakare chimwe charinoshanda ndechekuti rinoshanda pa health yemadzimai. Rinobatsira iro ku stimulator uterus zvinoita kuti madzimai vakwanise kuenda kumwedzi. Kune vaya vanotambudzika nekuenda kumwedzi vane marwadzo akanyanya pakuenda kumwedzi zvakanaka kuti mumborizamawo gwenzi irori. Gwenzi iri nzira yatinorishandisa kuti tiripinze mumwiri medu nderekumwa se tea kuinfuser. Zve ku infuser ndoo nzira iya yekuti muno kwatisa mvura yenyu kana kuboilisa mvura yenyu motora mashizha iwawo egwenzi kunyangwe ne stem yacho motyora tyora moisa zvenyu mu cup kana kuti mungaa mu tea pot menyu moisa mvura yakakwata mombo kwidibira mosiya zvakadaro mochizomwa zvenyu se tea e, isinganyanyi kupisa e, zvinobatsira zvakanyanya e, pakupromota kuti muende kumwedzi kunyange uiri panguva iyo yekuti uri kutarisira kuti ah dai ndakurumidzawo kuenda kana dai ndaenda pamazuva akadai unokwanisa kuplana uchirishandisa rakanaka zvakanyanya uye rinoshandiswa nemanatives akasiyana siyana marudzi echivanhu akasiyana siyana e, pasi rese e, asi Ehe, regai ndibva ndataura ndiri ipapo kuti rinoda kushandiswa zvine ungwaru. Harifaniri kutorwa nemadzimai vakazvitakura nekuti rinogona kusvotora pamuviri naizvozvo haridi kana munhu achinge akazvitakura. Rinobatsira zvakare kunyange nemadzimai asisateeri vati kurei vapa menopause nekuti vanofanira kugara vachingo cleanser system yavo, kucleanser uterus yavo. Eeh ihurukuro iripo kuti madzimai anenge ari kumenopause kana vakasa cleanser zvinogona izvo kupromota pamapartners avo kuti vazokurumidza kana kuti eh, vaite eh, prostate cancer ihurukuro nyaya dzinenge dzichingotaurwa mukufamba kwatinenge tichiita saka kana zviri izvozvo hatina hedu ruzivo eh, rwakanyanya mazviri asi kana zviri izvozvo Iri igwenzi rakanaka rekuti mupote muchimwa muchingozvichenesawo e, mugare makachena kuchengetedza imi kuchengetedza baba e, zvakare rinoshandiswa richiita rekuzorwa paganda e, kubatsira e, zvirwere zvakaita sana arthritis e, kana uchinge uine dislocation kana kuti kana uchinge was Brain, ankle yako kana kuti mamwe mabhonzo rinobatsira kunyange kana uchinge wakuvara zvakare kungorizora rinonzi rinoreliever pain uyezve rinoderedza panenge pakazvimba swelling e, rinobatsira zvakanyanya. Pachirungu vanoti ivo e, garden rue iri kana kuti rue rinobatsira e, pakutreater ma neuromuscular uh, problems e, neuro tinoziva tine zvinoenderana nepfungwa kana zvinoenderana nemaveins zvakadaro daro saka rakanaka kuti nguva nenguva upote uchirimwa ini zvangu ndinofarira kuti pamwedzi ndirimwe kamwe chete kana kaviri kungoita kuti ungozviclenza nekuchenesa rinoshandiswa zvakanyanya pakuclenza vamwe vanoita zvemakwenzi kana kuti vanotengesa maherbs e, mudhorobha munomu havazokuudzi kuti vanenge vachishandisa makwenzi api zvakanaka kuti uzvizivire makwenzi uye nemakwenzi ako mugadheni aunonyatsoziva kuti iri rinoshanda zvakati iri ndaritema pakati nekuti dzimwe ni dzenguva unozopiwa nechimwe chisingaenderani newe chauri allergic to kana kuti chisingaenderani nemapiritsi aunomwa Garden rue iri rinozikanwa zvakare kunzi a herb of grace. Rinowanikwa muBhaibheri. Rakanyorwa muBhaibheri kune vanotendera kuchiKristu. Rakanyorwa kuna Luke 11. Mukaiverenga muchariona rakanyorwa irori. Rinongowedzeredza paku kana kuti kusimbisa panambo tatsanangura paya paya kuti rinoshandiswa nemanatives. pasi rose akasiyana siyana e, rinonzi zvakare pamusoro pekudzinga nyoka pamusoro pekudzinga mosquito rinonzi iro rinodzinga varoyi ndo zvinobhilivha vamwe vanhu in the catholic church e, kune mamwe machechi kunotonzi izvo pamvura inoera inenge yakanamatirwa holy water vanotoidhipa mumvura imomo vachis sprinkler kana kuti vachimwaya pamusoro pevatenderi eh, nekuti inounza mablessing saka ndo dzimwe dzenyaya dzatinenge tichitaura nadzo dzakatarisana nemakwenzi vamwe vanobva vangofunga kuti a ah, makwenzi zvinoreva kuti wakubata bata mushonga wakudii wakuita zvakaipa aiwa pachivanhu chedu makwenzi anoshandiswa kurapa anoshandisa kusimbisa mwiri uyezve anoita kuti tichengetedze eh, michero tichengetedze miti nekuti yakakosha kwatiri Ndinotenda chaizvo nekuuya kwamaita muchirongwa chedu chanhasi. E, tinoshuvira kusangana e, patichange tichidzaka zvakare.